Без Төмәнәк авылына соң гына килеп җиттек. Ә, Бу караңгыда эшләү авыррак, үзегез беләсез, тарих караңгылык яратмый. Шуңа күрә иртәгә безнең сәфәребез кая да булса юлга чыгудан түгел, ә җиң сызганып эшкә тотынудан башланачак. Һәм инде юлчы Шушы Төмәнәк авылы тарихын барлауга керешәчәк. Төмәнәк, Башкортстанның Туймаз районында Казаннан 411, Уфадан 175 километр ераклыкта урнашкан татар авылы. Ул шулай ук Ык буе авыллары рәтендә йөри. Туры юл салсаң, Ык белән Төмәнәкне нибары 10 гына километр ара аерып тора. Шуңа күрә аның тарихында без моңа кадәр булып узган Октябрьский, Тымытык җирлекләре кайтавазы да ишетелә. Мәсәлән, Төмәнәккә нигез салучылар Казан дорогасы, Кыр елан һәм Байлар волосте башкортлары булган. Авылда типтәрләр, шул исәптән татарлар да, башкорт җирләренә күченеп утыру нәтиҗәсендә, соңрак төпләнгәннәр дигән фикер яши. Хәтерләсәгез, мондый мәгълүматны без Тымытыкта да, хәзерге Октябрьский шәһәре эченә кереп калган Төрекмән авылы тарихында да күрдек инде. Төмәнәктә исә вазгыять башкачарак. Бу авыл тарихы яхшы өйрәнелгән. Шуңа да аның килеп чыгышына игътибар белән карау мөмкинлеге бар. Безгә ярдәмгә Кемнәр соң без, Төмәнәк бабай дигән китап килер. Кичә шушы төмәнәк тирәсенә килеп урнашкач һәм кулга кемнәр соң без төмәнәк бабай дигән китапны алгач инде бүгенге съемкаларга әзерләнү э, максаты белән иң беренче яңалык һәм безне аптырашта калдырган хәл ул әлеге китапның авторы Илфак Шихапов булу. Мәрхүм Илфак абый 2013 елда Бөтен э, мәгълүматларны җыеп бетереп, әлеге китапны бастырган. Э, аның инде э, бастырырга заказ бирүче кешесе һәм инде шушы китапны язуны, тарихны барлауны сораучы кешесе шушы Төмәнәк авылыныкы. Ул Фәнир абый Галимов, аның белән дә сөйләшеп узарбыз бүген. Китап бик кызыклы килеп чыккан. Илфак абый, инде ул ким дигәндә бик оста журналист. Үзенең тарихи белеме булмаса да, э, китап бик югары профессиональ дәрәҗәдә язылган һәм э, ул коры фактлардан тора. Әлеге китапка кереш сүзендә дә ул э, бу авылда мин туып үсмәгәч, бу авылны төшләремдә туган ягым итеп күрмәгәч, миңа ничектер аның тарихын язу уңайсызрак булып тоелган иде ди. Ләкин бу күренешнең икенче уңай ягы бар. Мин э, әлеге авылның тарихын бары тик архивларда булган, табылган материалларга, дәлилләргә генә таянып язачакмын ди. Һәм чыннан да дәлилләргә э, дөрес рәсми документларга бай китап э, килеп чыккан һәм әлбәттә ул инде Илфак абыйча язылган. Анда кызыклы әйберләр бик күп. Үзеннән артык фантазия өстәмәгән, әмма шул кадәрле матур итеп китереп чыгарган шушы Төмәнәк авылында барган вакыйгаларны. Без бүгенге тапшыруыбызда әлеге өзекләргә аерым-аерым тукталып та узырбыз әле. Шулай булгач, сәфәребез бик кызыклы булырга ошый. Киттек. Әйткәнемчә, Төмәнәк авылы тарихы Кыр елан волостеннән башлана. Заманында Кыр елан волосте җирләре Башкортстанның хәзерге Чакмагыш, Шаран, Илеш, Туймазы һәм Ярмәкәй районнары территориясен үз эченә алган. Рәсми чыганакларга күз салсак, әлеге җирләр Кыр елан башкортларына уналтынчы-унҗиденче гасырга караган патша грамоталары нигезендә бирелгәнлеге ачыклана. Ә унҗиденче гасыр ахыры, унсигезенче гасыр башында биредә Төмәнәк Кудайметов Төмәнәк авылына нигез сала диелә. Барысы да аңлашыла кебек. Әмма 1552 елга кадәр Казан ханнары кул астында булган җирләргә башкортлар кайдан килгән икән соң? Ни өчен Төмәнәк авылы бүгенге көндә чиста татар авылы буларак яшәп ята? Казан ханлыгы алынгач бу җирләргә хуҗа булган башкортлар кая киткән? Төмәнәк тарихында мондый сораулар шактыйга җыела.
Без кемнәр? Каян килгәнбез? Э, һәм э, ата бабаларыбыз кем менә шуннан башланган эш бу без инде илфак шигапов белән бик күп архивларны эзләдек уфа оренбург казан э, самара мәскәү архивларыннан илфак бик күп актарынды һәм менә шунда Шушындый уйга килдек без. Һәм инде шушындый э, китап мәсьәләсен китереп чыгарырга дигән уй туды. Һәм инде без шундый э, документка тап булдык. Һәм анда 1692 елда безнең төмәнәк бабай улакты яшь була инде әле ул э, җир бүлеп бирү э, кыягазына кул куялар. Һәм инде тарих битләрен актара торгачтын, э, безнең э, якларга Минзәлә ягыннан 6-7 гаилә килеп утырган дип э, әйтерлек хакыбыз бар. 1692 Кәбисә елында Төмәнәк авылына нигез салына. Хәзерге күзлектән караганда 3 гасыр вакыт алай күп булып тоелмаса да, ул чор бөтенләй башка төрле яшәеш, көнкүреш чоры. Һәм хәзерге Төмәнәк авылына карап кына аның тарихын аңлатып бетерү һич мөмкин түгел. Бәхетебезгә каршы, авылдан бер генә чакрым ераклыкта Бабай утары дип аталучы музей комплексы эшли. Биредә Төмәнәк авылына нигез салынган чорны үз күзләрем белән күрергә мөмкин. Моңа кадәр күп музейларда булуга карамастан, Бабай утары мине дә битараф калдырмады. Әгәр дә берәр кеше сезгә менә Төмәнәк авылы 17-нче гасырда башланып киткән шул вакыттан гына нигез салганнар дип әйтсәгез, сез нәрсә күз алдына китерер идегез икән? Килгән ниндидер бер төркем кеше урманда юан-юан агачларны аударып, бер дигән матур сап-сары буралар күтәреп куйган. Шуның белән гөрләтеп, картинка кебек Татар авылы яшәп киткән дип күз алдына китерер идем шәхсән мин үзем дә. Ләкин тарихи чынбарлык бүтәнчәрәк шул. Һәм менә мондый музейлар аның барысын да күрергә, өйрәнергә, тотып карарга, менеп карарга, эшләп карарга ярдәм итә. Бу чын мәгънәсендә юлда булган кешеләргә бу урыннан 100 чакрым ераклыкта булса да, обязательно татарча әйткәндә кереп чыгып күрергә кирәк. Хисләрне читкә куеп, музей экспонатларына күз салыйк. Беренчесе безне Төмәнәк бабай чорына алып кайтучы читән йорт. Салам түбәле, эчке ягы кызыл балчык белән сыланган әлеге йортны якын тирәдәге авылларда табып кайткан иң борынгы экспонатлар белән тулыландырганнар. Алар барысы да 17 гасырныкы түгел түгелен, әмма йортның эчке күренешен ярый суык баетып торалар. Беренче карашка бик үк ышанычлы булып тоелмаса да, биредә яшәү өчен иң кирәкле әйберләр бар. Өй түрендә сәке, ишек янындарак таш мич. Йорт янында шул чорына туры китереп каралтысы да төзелгән. Ул шулай ук читәннән. Шунысы мөһим, әлеге экспонатларны матурлык өчен генә дип хыялланып төзеп куймаганнар. Аларның булганлыгы фәнни әдәбиятта да теркәлгән, авыл халкының хәтерендә дә яхшы сакланган.
Читән өй. Читән өйне үреп ясадык. Бу читән өй элек безнең э, Җәйләү дигән бәләкәй авылыбыз бар и, минем карт әбиемнең авылы ул. Менә шунда без әбием янына менгәндә чишмәгә суга бара торган идек. Шул чишмәгә суга барганда борылмада гына бер бәләкәй генә өй тора торган иде. Ул читәннән иде. Менә шушы читән өйдә бәләкәй әбиебез яшәй дери. Без аның исемен дә белмәйбез. Ә без аны ничектер яратып бәләкәй әбкәй дип йөртә идек. Менә шуның өе читәннән. Без беләбез, э, шушы вакытта бер э, ничәнчедер елларда читән өйдә төзелгән. Ә үзебезнең авылларда бәләкәй чакта инде Безнең Урал, Сазба, шушы Җәйләү дигән бәләкәй авылларыбыз бар иде. Шушы авылларда дүрт почмаклы өй, дүрт почмаклы өйнең верандасы дибез, өй алды дибез бит инде, ул читәннән була торган иде. Менә элек ул инде бүрәнәләр э, булмаганлыктан шул читәннән үреп, чыбыклардан алып кайтып урманнан үрелеп ясалган өйләр. Менә без шушы гасырда шушындый өйләрдә яшәгәннәрен үзебез күреп, белеп, шуңа шушы Өйне төзедек.
Төмәнәк тарихының һәр сәхифәсе менә шундый дәлилле, ныклы нигезле. Шуңа күрә авылга башкортлар башлангыч биргән дигән фикерне дә документларга таянып тикшереп карау мөмкинлеге бар.
Әйткәнемчә, хәзер Төмәнәк авылы урнашкан җирләр 1552 елга кадәр Казан ханнары кул астында була. Элек Казан ханлыгында яшәгән халык руслар кулына күчкәч тә, әллә ни зур үзгәрешләр булмый. Морзалар морза булып кала, электән хәрби хезмәт белән бәйле татарлар йомышлы татарлар исемен ала. Ә менә ясак түләүче гади халык ясаклы татарлар дип атала башлый. Шушы ясаклы кешеләр беренчеләрдән булып яңа патшага баш сала. Аңардан я элекке үз җирләренә, я яңа буш җирләргә урнашырга хокук ала. Ягъни яңа администрация аларга жалованные грамоты дигән документлар тапшыра. Уфа өязендә буш җирләр күп булып, бу якларга әле русларның кулы җитмәгәнгә күрә, монда күченүчеләр дә күп була әлбәттә. Шунысы кызык, Казан өязендә ясаклы татар исеме белән теркәлгән халык бу яклардан җир алганда башкорт буларак языла. Мәсәлән, Байлар волостенә нигез салучы Шәех Дербиш Миркамалов һәм аның балалары Казан өязе Җөри дорогасы Балтач авылында яшәгәндә ясаклы татар булып исәпләнәләр. Ә менә Ык, Сөн елгалары буеннан җирләр алгач, башкорт дип санала башлыйлар. Мондый мисаллар да, аларны дәлилләүче документлар да теркәлгән Төмәнәк авылы тарихына. Илфак Шиһапов әйткәнчә, аңлаган кешегә аңларлык. Монда һәр вакытта килгән татар, типтәр, татар, типтәр, менә шушындый э, язмалар тарих битендә аны мин язмаган, аны мин тарихтан укып әйтәм, чөнки э, һәм инде революция э, бетү белән безнең һәрбер переписта э, Татар, татар, татар, татар дигән һәр бер переписта безнең татар дигән мәгълүмат. Шулай булгач инде э, авылыбызга э, аны э, бүтән кеше генә үзгәртелми, мин генә үзгәртелмим. Шулай булып туганбыз Ходай Тәгалә каршында һәм шулай торып без Аллаһы бирсә Ходай каршына китәргә язсын үзебез булып.

Ырыс бабай били. Ул ясаклы татар була. 1640 елдан башлап 1690 елларга кадәр бу җирләрнең хуҗасы булып Ырыс картның улы Кодаймәмәт Ырысов тора. 1692 елда, әйткәнемчә, документларда беренче тапкыр Төмәнәк Кодаймәмәтов исеме чагыла. Җирләрнең нәсел буенча күчеп килгәнлеге һәм әлеге нәселнең кайдан башланганы көн кебек ачык әлеге документларда. Төмәнәк бабайның уллары һәм оныклары да бу җирләрне күченеп килүчеләргә тапшыру белән көн күрәләр. Чыганаклар да Төмәнәк нәселенең авылның бердәнбер җир биләүчеләре икәнлеген күрсәтә. Алар беркайчан да Казан ягы белән араны өзмәгәннәр. Мәсәлән, 1720-1750 елларда Төмәнәккә хәзерге Минзәлә төбәгенең Балтай, Яңаберде һәм Камай авылларыннан яңа дулкын татарлар күчеп килгәнлеге билгеле. Бу чорда авыл янә бер күтәрелеш кичерә. Көнкүреш тә үзгәрә төшә. Бабай утарында авылның бу чор тарихы, саман кирпечтән төзелгән йорт һәм яшь агачлардан, Эче сыланып эшләнгән каралты гәүдәләндерә. Авыл ныгыса да, урман кисү һәркемгә дә рөхсәт ителми. Һәм ул күренеш бик озак еллар дәвам итә әле бу якларда.
Ул инде билгеле, элек бит инде ул урманнарны бик нык саклаганнар, урман агач бирү булмаган ул элек. Менә безнең әткиләр, әнкиләр әйтә торганнар иде. Безнең абзыйлар, абыйларыбыз, 30 елга абыйларыбыз мәктәпкә киткәнче иртән караңгыда качып посып урманга агач менә чыбык чабык кына алырга җибәргән балаларны каравылчылар э, тотып балталарын кискән чыбыкларын э, кыш көне чана икән җәй көне арба икән аларны алып калганнар урман нык сакланган чыннан да урман бирү бүрәнә белән өй төзү бик сирәк булган Аннан элек э, күз алдына э, әле бит әле мин аларны беләм. Өйләр безнең э, бүрәнәләр юан-юан бүрәнәдән түгел, менә шушындый бәләкәй генә, нечкә генә бүрәнәләрдән ия. Аны бер бүрәнәне бер кеше күтәреп тә куеп була торган иде. Менә шуңа күрә элеке урманнарны бирмәү шушы Читәннән, саманнан төзәргә, төзергә халыкны мәҗбүр иткәндер.
Төмәнәк авылы халкы бик тырыш һәм эшчән булган һәм үзенә кирәкле булган бар әйберне дә ул үзе җитештергән. 1840 елга караган бик кызыклы мәгълүматлар сакланып калган, рәсми документларга теркәлгән халәттә. Э, бу елда Төмәнәк авылында 95 йорт саналган. Авылда 365 ир-ат һәм 327 хатын-кыз яшәгән. Бу, әлбәттә, бала-чагаларны бергә кушып исәпләгәндә. Авыл халкы э, асраган 215 баш ат, 315 баш мөгезле эре терлек, авылда 332 умарта саналган. Э, әлбәттә, бөтен кеше дә бал кортлары тоткан дигән сүз түгел. Бу шулай ук э, инде э, теге кемдәдер 20, кемдәдер 10 дигәндәй. Моннан тыш 200 баш сарык, 200 баш кәҗә булган, авылда мәчет эшләгән һәм шулай ук 1840 нчы елда Төмәнәк авылында ике су тегермәне эшләгәне дә билгеле. Төмәнәк халкының тырышлыгы турында озак сөйләргә мөмкин. Революциягә кадәр биредә өч мәчет эшләгән. Димәк, аларны алып барырлык мөмкинлеге булган мәхәлләнең.

Чөнки бүгенге көндә 1000 меңнән артык кеше яшәгән Төмәнәк авылы төп 6 нәселдән башланып киткән. Аларның бабалары кебек тырыш булмый хәлләре юк. Бөтенесе диярлек бер үк кешеләргә барып тоташалар.
Һәм шушы 6-7 гаилә

Ә берсе биш буын туган. Мин инде э, Илфак э, дустым табып бирде унбер буынымны. Менә дүртенче, бишенче буын булган күршедә генә торганнарын да без белмичә яшәгәнбез. Шулай булгач, э, тегендә барсаң, теге урамда да безнең туганнар, бу урамда да туганнар бар. Менә әле аны актарып бетелмәгән. Унбер унбер буын һәрберсендә бабыкайлар икешәр хатын булган. Биш аларда унар-унбишәр бала булган. Шулай булгач, таралганнар да таралганнар һәм инде шушындый э, нәсел килеп чыга. Э, менә шуннан мин инде аңладым, без шушы авылның 6-7 э, гаилә килеп кора башлаган бабаларыбызның нәселләре дип әйтәсем килә.
Шәҗәрәңне булдыру әлбәттә күркәм гамәл. Әмма телне әйләндереп әйтергә авыр булган исемнәргә карап утырып кына ни файда соң? Үткән буыннарның кем булганын, аларның горурланырлык һәм оялырлык гамәлләрен дә белергә тырышу зарур. Безнең дә кырын эшләребезне җиде буын оныкларыбыз белеп торачагын хәзер үк уйласак, шәҗәрәбез дә өзелмәс, тормышыбыз да юньлерәк булыр, минемчә. Төмәнәк тарихы шулай язылган да. Тапшыру башында Илфак абыйча язылган тарих диюем әнә шундый тормышчан хәлләр турында.
Хәзерге заманда авылдагы берәр гаиләнең яки күршеләрнең милек буенча талаш-ызгышлары чыга икән, иң беренче чиратта мондый сораулар авыл җирлегендә, безнеңчә әйтсәк, авыл советында карала. Ә менә элегрәк ничек булды икән соң? Шушы Кемнәр соң без Төмәнәк бабай дигән китапта бу авылда 19 э, гасыр ахырында булган аерылышу, милек бүлүшү вакыйгалары да теркәлеп калган. Алар инде башка документлар арасында чыкканнар, күренгәннәр һәм авторлар аларны бу китапка кертергә булганнар. Бик яхшы адым. Без моны укып э, башта рәхәтләнеп көлдек. Аннан соң инде уйланып гыйбрәт алдык бу әйберләрдән. Э, моның гөнаһысы юктыр дип уйлыйбыз инде, чөнки күптәннән булган хәлләр. Хәм алар белән бераз сезне дә таныштырып узасы килә. 1890 ел, Төмәнәк авылы. Бу авылның имамы Мөхәммәт Сиддик Миңлишев дигән кеше үзенең улына зарланып хат рапорт яза диния нәзәрәтенә. Моның улы беренче хатыны өстеннән икенче хатын алып, шушы икенче хатыны аның авыру булып, гел аңын югалта торган булып, бөтен акчасын шул икенче хатынына туздырып бетерә, беренче хатынын аерып җибәрә, талак әйтеп, ләкин аңа аерылышу турында хат та язып бирми һәм тиешле мәхәр акчаларын, калым акчаларын да түләми. Әтисе имам кеше буларак, инде тәртипле кеше буларак, улын үгетләп тә карый, инде барып чыкмагач, менә диния нәзарәтенә мөрәҗәгать итергә була. Әлбәттә, бу хәл ул заман өчен инде бик зур проблема булган. Инде аерылышу хәзер дә ул вакытта да күңелле әйбер түгел. Э, яшәеш шулай барган. Һәм бу хәлнең нәрсә белән беткәне, кызганычка каршы, билгеле түгел, ләкин Илфак абыйның бик кызыклы комментарии бар бу хакта. Ата үз улына каршы шундый хат язарлык булгач, аралары шактый бозылган булган, күрәсең. Мулла малае Мөхәммәд Зарифның авыру булса да яшь кызга мәхәббәте нык төшкән булганга ошый дип язып куйган. Нишләтәсең, тормыш җәмәгать.
Шулай итеп, Төмәнәк авылы тарихы елмайтып та, моңсуландырып та, сокландырып та гыйбрәт бирә. Әйтсәң сүз дигәндәй, бабай утарында торучы 60-нчы еллар үрнәгендәге агач йорт та безнең өчен онытыла баручы тарих икән бит инде. Шул йортны үз күзләребез белән күрмәсәк, безнең әбиләрнең сүтелгән өйләре дә шундый иде бит әле дип, кайчан уйланыр идек икән?
Менә бу балчыкны инде без э, әле дә кулланабыз аны. Әле дә безнең инде сарайларыбыз бар бит, э, мал э, абзарларын сылаганда балчыкны ат тизәге белән күбрәк инде эшләйбез. Хәзер инде балчык кушабыз, үзле кызыл балчык булырга тиеш. Шуннан ат тизәге кушабыз. Ә хәзер инде яңара-яңара әзрәк опилка да кушып җибәрәбез, ярылмасын өчен. Менә шушылай сылап, матур иттереп бурлап, бүрәнәләрен сөртеп куйгач инде. Элек инде ул э, хәзер э, күп кеше инде э, сылауны бетерде. Профнастил белән, я булмаса инде агачтан матур иттереп тышлап, лаклап, буяп куялар. Ә без элек менә шушылай иттереп сылап, бурлап, менә бу элеккечә безнең яшәгән йортлар бу. Без 64 елдан алып менә шушында өйдә яшәй башладык. Менә шушылай иттереп һәрвакыт әнием инде минем э, бөтенләй сылауны яратмады. Шуңа күрә уртасын гына сылатып, бүрәнәләрне юдыртып куя торган иде. Менә шушылай иттереп эшләдек.
Төмәнәк авылы һәм аның тарихының көзгесе булган Бабай утары музее тарихта үз урыннарын тапкан, максатларын аңлаган бик сирәк урыннарның берсе. Һәм ул максат бик гади яңгырый.
Э, үземнең биш оныгым бар минем аларга сөйләп карыйсың менә шушындый вакытларда безнең бабыкайлар шундый әбекәйләр ерак бабалар шушындый йортларда яшәгәннәр дип алар аны аңлый алмый һәм инде һичшиксез шушы бабай утарында үземнең авылның башланганнан алып бүгенгә кадәр булган тормышын чагылдырасы килде безнең балалар күреп калсыннар белеп калсыннар алар Шушындый татар балалары һәм инде шушы авылда аларның ерак бабалары менә шушылай итеп яшәгәннәр. Алар аны күреп, э, гыйбрәт алып, матур итеп э, тормышта яшәсеннәр, әмма ләкин э, үткән ата-бабаларның тормышын онытмасыннар дигән уй белән эшләнгән эш инде.
Үзенчәлекле тарихны үзенчәлекле шәхесләр күтәреп чыкса, менә шундый бай рухи мирас туа. Тарихлы авылларыбыз җитәрлек, ләкин ул тарихны белүчеләребез, аның белән горурланучыларыбыз күпме икән? Зөлфира апа кебек оештыручыларыбыз, Фәни Рави кебек бабайларыбыз тагын булырмы икән? Илфәк Шихапов кебек төпченүчән тарихчыларыбыз күп калдымы икән? Юлыбыз күрсәтер.

Менә Төмәнәктә бер тәүлек буена кымыз гына эчеп яттык. Әле кымызның да ниндие